Узган елларда Ульяновск өлкәсендә гомер итүче төп халыклар, татар, чуваш һәм мордва теле укытучыларының форумнары яисә съездлары һәрберсенең аерым уза иде. 2020 нчы елда килеп чыккан авыру сәбәпле, аларны берләштереп ана теле укытучыларының гомуми форумы итеп үткәрә башладылар. Бер караганда, аларны бер үк максатлар, бер үк проблемалар берләштерә дә. Губернатор Алексей Русский катнашында узган әлеге мәртәбәле җыенда җирле автономия җитәкчеләре нәкъ менә ана теле укытудагы еллар буе хәл ителмәгән проблемаларны күтәреп чыктылар. Ә алар җитәрлек. Татар телен укытуда бик аз сәгатьләр бирелә. Ул инде менә әйтеп тә аңлатып булмый ом сәгатьләрнең азлыгын. Шундый мәктәпләр бар бездә, име? Ярты сәгать бирәләр атнасына. Ул ике атнага бер сәгать татар теле һәм ике атнага бер сәгать э, әдәбият дигән була. Менә бер сәгать татар теле укытып ике атнага һәм әдәбият укытып ничек баланы телгә һәм әдәбиятны яратырга өйрәтеп була инде. Кайбер мәктәпләрдә ата-аналар балалары өчен ана теле укыту буенча гариза язганда, аларга инде алдан әзерләп куелган гаризаның әзер бланксын бирәләр. Ә анда ана теле урынына рус теле дип язылган. Бу, үз чиратында, ана теле укыту буенча федераль законны бозу булып санала. Шуңа күрә татар телен өйрәнү дәрестән соң түгәрәкләрдә яисә факультативларда гына алып барыла. Дөресен әйтик, расписание буенча дәресләр тәмамлангач уза торган факультатив белән түгәрәкләрдә татар телендә язарга өйрәтү, әдәбият укыту каралмаган да. Анда җыр бию, шигырь сөйләү кебек гади алымнар гына кулланыла. Без инде фольклордан алып, фольклордан алып әлеге җырларга тике тырышабыз өйрәнергә. Безнең классик булган әдипләребезне дә искә төшерәбез. Татар телебезнең Культурасын, нигезләрен, тарихын әз булса да дәресләребездә тырышабыз өйрәнергә. Әлеге дә баягы шул факультатив белән түгәрәкләргә сылтау итеп, шәһәр мәктәпләрендә генә түгел, хәтта татар авылларында да дәресләр саны ел саен кими бара. Кайбер районнарда, әйме, Ноль бөтен егерме биш йөздән. Чирек сәгать бик куйганнар мәктәпкә, э, татар телен өйрәтергә инде мәктәпләрдә. Ул инде карасаң, елына сигез сәгать дигән сүз. Бу бит инде кирәк әрнеткеч инде. Эшне дөрес итеп оештырган кайбер мәктәпләрдә татар телен дәресләрдә дә өйрәнәләр һәм факультатив белән түгәрәкләрне дә дөрес итеп куллана беләләр. Без инде дәрестән тыш тагын түгәрәкләрдә дә шушы олимпиадаларга әзерләнәбез. Чөнки инде балаларның игътибары күбрәк, э, кызыксынулары бар. Шуңа кү- карамастан инде без аларны шушы һәрвакытта да э, төрле түгәрәкләрдә, дәрестән тыш чараларда олимпиадаларга әзерлибез. Ике сәгать эчендә, аның бит инде бер сәгате татар теле, бер сәгате әдәбият. Ике сәгать эчендә татар теле, әдәбиятны берничек тә өйрәнеп бетеп булмый. Әдәбият ул киң итеп ике сәгать үткәрсә, Нәрсә бик әйбәт булыр инде? Түгәрәкләр алабыз, факультативларда үткәрәбез, олимпиадага әзерлисе бар бит инде балаларны, төрле чараларда катнаштырабыз. Шуңа күрә дәрестән соң түгәрәкләрдә катнашып өйрәнәбез. Ульяновск өлкәсенең Николаевка районы Зур Чирекле татар авылы мәктәбендә берничә йөз бала укый. Мәктәптә һәр сыйныфта да татар телен һәм әдәбиятын атнасына икешәр сәгать укыталар. Рәхмәт Төхфәт Биктимиров Төхфәт Кәбиревичка директорыбызга. Икешәр сәгать бара бездә. Бер сәгать татар теле, бер сәгать әдәбият. Үзебезнең тырышлыгыбызны э, белән укучылар яратып йөриләр олимпиадаларга, э, өлкә олимпиадаларына, үзебездә район олимпиадаларына барыбыз барс- лык төштә катнашабыз. Тәҗрибәле мөгаллимә, Ульяновск өлкәсенең һәм Татарстанның атказанган укытучысы Нәсиха апа Яһудина дөрес әйтә, ана теле сәгатьләренең саны, беренче чиратта, мәктәп директорларыннан тора. Ульяновск шәһәренең егерме сигезенче мәктәбе директоры, Россиянең атказанган укытучысы Әсхат Фәизов та, татар теле укыту буенча бай тәҗрибәсе булган укытучыларның берсе, биредә ана теле 30 елдан артык дәрес буларак укытыла. кытла. Татар теле һәм әдәбияты безнең мәктәптә беренче сыйныфтан башлап унберенче сыйныфка кадәр һәр класста икешәр сәгать внеурочка формасында үткәрелә. Ә бу уку елыннан башлап бишенче һәм тугызынчы сыйныфларда берәр сәгать дәрес буларак укытыла. Безнең мәктәптә менә администрация тарафыннан бик зур ярдәм күрәм мин. Татар теленә бик зур таләпләр куела. Ана теле укытучыларының зур җыенында губернаторның шәхси катнашуы да төбәктә милли телләргә карата хөкүмәт ягыннан булган игътибар хакында сөйли. Мин инде ассызыклап әйтәсем килә менә биредәге Ульяновск өлкәсендәге форумны. Бу төрле яктан караганда да бик зур тәҗрибә. һәм инде ул тәҗрибә белән уртаклаша белү, һәм инде бигрәк тә Ульян өлкәсенең хөкүмәтенең бу мәсьәләгә, туган телләр мәсьәләсенә игътибар белән каравы, ул аеруча игътибарны җәлеп итә. Форумда чыгыш ясаган татар, чуваш һәм мордва автономияләре җитәкчеләре дә мәктәпләрдә ана теле укытудагы беренче проблема итеп сәгатьләр санының аз булуын ассызыклап сөйләделәр. Ульяновск мәгариф министрлыгы тарафыннан шартлар тудырылган, укытучылар бар, дәреслекләргә дә кытлык юк. Хәзер бары тик ата-аналар һәм директорларга гына юл табасы калды. 2010 нчы елдан бирле Ана теле укытучыларының өлкә форумы кадәр өлкә Хөкүмәте йортында, Мәгариф министрлыгында яисә Мәдәният сарайларында узган булса, ул быелгы елдан башлап татар, чуаш һәм мордва халкына кагылышлы урыннарда уздырыла. Менә быелгысы аның өлкәбезнең Чуаш утарында узды. Ә киләсе елга инде ул безнең татар мәдәният үзәгендә узыр дип көтелә. Ульяновск өлкәсеннән Рәмис Сафин, Татарлар.